Zwibodo zwa 2024 ah ro fara thebe guys hafha zwa zwino thebe ndi muroho sa vho mushidzi zwezwi so namusi ri khou rwa tshinange tshinange ni muroho yo ṱangananaho so namusi ri na mutshaini khoḽa ni khou vhona ri na thebe so vha ri fhedzisa ka mutshaini washu mara mafhungo malwane kha rini haho hafho kha zwa mutshaina zwoṱhe lini a kha chicken cables ndi tshi amba nga chicken cables vha ḓo zwi humbula ndi khou amba country rage ndi brand ine ra khou i fara na musi ya chicken cables ndi mala a khuhu hanoni guys so vhutshilo washu vhu nga si vhe right arali ri si na phiriphiri na luthihi zwi nga zwi ḓo ita na luthihi so ro fara phiriphiri dzo fhambananaho phiriphiri dzi ri thusa nga maanḓa kha dzi vitamin b one b two b three na vithamini yo no ita zwa uri ni bve mafhungoni a vhathu so guys ṋamusi ri khou lwa zwibodo zwashu ndi tshibodo tsha makhulu tshi tshine khou tshi lwa ṋamusi nda khou vhala luṅwe luṅwalo lwa fhunoni lwa mupfana wanga a ri vhurifhi ha makhulu ri tovha ri sa vhoni tshifhinga tsha ḓo vha ṱolela fhedzi ha ro takala ḓuvha itsho ri dudedze sami vha vuwa phanḓa vha ri itela zwiḽiwa ndi musi lwa sheliwa na dzi phiriphiri na zwoṱhe so na musi ri kha lwo tshiṋange gaisi ndi muroho wo ṱangananaho ri khou rona phiriphiri dzo ṱangananaho phiriphiri dzi sa fani ri na thaiphi dzo no swika ṱhanu na nthihi. dza dzi phiriphiri dzi sa fani ha na musi ri ḓo dzi phina luṅwe vhone kha u ḓo tou vhona kha nḓila o sumbedza zwavhuḓi nga hetsho tshifhinga ndi khou pfha uri ndi kho ḓo shuma zwa serious ndi kho ḓo bika mara u kho ṱoḓea papa we nyana guys uri at least ri ri nyana mara phiriphiri dzashu guys a ri na phiriphiri dzoṱhe kha vha vhone tshi tshipiriphiri ha tshi tshipfhi mudzhou ḽi tshi zwino tshi ḓo vha ḓi yesa luṅwesa tshila luṅwesa so guys sa zwino ri khou ṱanzwa malashu. rovhe nga ngomu ndishini uri ra ṱanzwa tshiḽa tsha ṋamusi ne ya nga fha burange uri pfani wanga kho ḓoya zolo ndi ri iyi vhana vhashu pintsha hanga kho ḓoya zolo ende a tshi thoma tshiri zolo ndi kho ṱhamusi u kho ri zolo u khomba mulovha khou nga tshizulu thi zwino maṱanga vha tsha ntsa badi mara anyway ndi pintsha yanga i a ḓivhea nga maanḓa khazwo mafhungo o bika ya ri mufana wanga ṋamusi ri kho rula tshibodo tsha serious nga maanḓa tsha ri ḓo to vhona dzi ingredient dza hone vhana vhashu ro rwa phiriphiri dzoṱhe dzine vha nga humbula nga hadzo so guys life inga sibe sharp hu sina lugu lugu lu ri thusa kha tsukanyo na zwiṅwe zwinzhi zwinzhi ni a zwi ḓivha na vhiwi so ro fara tshiṅwe tshiperepere tsha blind luṅwe nga maanḓa lugu lu a ṱoḓea muvhilini wa muthu guys so guys a ri vhone dzi ingredient dzashu dza namusi dze ra dzi fara ro fara zwithu zwifhio ye ye ye ye ye so guys uh, green paper i khou ṱoḓea hafhanoni mara guys eh, so green paper ri bvele thungo a thome ri ya mulemala ashu zwavhuḓivhuḓi ah, tshila tsha ṋamusi ne tsho isa badi university mbango series ndi tshila tsha howard university nga phampini tshi yanga i re mfana wanga um mapfura a ri ṱoḓea nṋe ndi re mna ndi medzhezwo ndo ṱanganya na nthu upfhi ndi pfura nda ri ei vhana vhashu ni ḓo ri ḽisela tsha vhuṱungu musi hafha nda pfhi a songo wara ri khou rwa experiment zwa musi tsha tsha tsha vhuṱungu tshila tshashu a tshi hamuliwe zwino guys hai nda i tshila ne ro tou vhona u khou bva nda ṱoḓa u semana mara anyway guys ndi zwezwo zwine zwa khou bva so ri khou hamula mala ashu ende ri khou wana na zwibilu nga ngomu a thi khou pfesesa na vho tsha vhuṱungu na vhudundelo na zwoṱhe zwoṱhe mara anyway ndi khuhu guys guys arali muliloni zwa zwino ri vhona zwi ri khou ṱangana mini zwibodoni zwashu ri khou funa u bika zwa zwino fhethu dzi funa u to vhuya zwa serious ende nga hetsho tshifhinga ro vhea vhuswa nga fha nnḓa ri khou tshetshelela muroho washu uri guys ri kone u thoma u ita mafhungo o bika zwa serious nga maanḓa so ya ro fara na bini ro fara na maistrom guys ndi ndi nthu. ndi dzi sobo dza hone guys u baiza fhedzi a ndi kapi ndi hanefhaḽa ri kone u kwazekana so guys a ri tshi ṱangane ri vhone zwori zwithu zwashu zwi khou tshimbila nga nḓila ḓe ha mugayo khoyo vhuswa khohu hai nda ndi tshifhinga tsha hone tsha uri ri bike zwino ri vhone zwa uri ri tshi ḽa ri to bva bva hani ya kha shele mugayo khotsi muṋeni afho zwino ri thome ri ḽe thome ri ḽe so guys vhuswa hashu khou vhu khou bikiwa Ni tou zwi vhona zwa uri maṱanga ndi maṱanga ane a ḓivha zwibodo zwa serious a si ku itiwa nga iṅwe nḓila so nga hetsho tshifhinga mulilo washu thi u kha medium guys ro vulela wa ya kha medium zwavhuḓi vhuḓi nga hetsho tshifhinga ndi fanela u nga kha shele mugayo kha shele mugayo cause nṋe nda songo tata ri khou ṱoḓa u ḽa hafhanoni hu si kale. Samphe tsha nga ri ha farwa nga songo wara ra thoma ndi vhudzedza mulilo u bvula hanefho ni ḓo zwi vhona ini zwo ri tshi khou vhibva nga hetsho tshifhinga ndi no fanela nga arali ya tshisevho ha kha hetsho tshisevho chicken cables dzi nga fhasi miroho yashu nga nṱha phiriphiri dzoṱhe zwi nga fhasi ndi no fanela nga a ri vhone zwo ri nga ngomu khou ṱangana mini zwibodoni zwa shop fanela nga uri ngo zwi vhona zwi khou thoma u nakelela a vhana vhashu chicken cables ro i fitsharana na uh, na phiriphiri ra ri tshiṋange tshiṋange guys ndi miroho yo ṱangananaho ndi miroho ya hayani a hu no pfhi khamusi ri khou renga miroho ndi miroho yeneyeni ya hayani yo ḓoweleaho so guys ha na musi ri khou tou ḽo ḽa fhunoni zwino ndi ri mfana wanga mulilo kha u ye kha low nyana kha u ise mulilo kha low nyana at least zwithu zwashu zwi kone u kadzingea zwavhuḓi zwi kone u vhibva ri kone u vha ri kone u vha nda kona u ḽa nga nḓila yavhuḓi badi says mbijangere a no problem ra ndi vale then ri vhone zwo ri mulilo washu ri khou isa nṱhanyana u kha ha izwo zwino mulilo washu guys a tshi khou swa a tshi khou tsha swa na luthihi guys u khou swa mbilu yamu ri kone u kadzinga hafha zwo zwino ndi kudzingele kwa hone kunoni guys ri u kadzinga so hezwi zwino khou vhona nga ṱhamusi zwi nga fhasi fhasi zwo fanyana ndi lugu Luguy lu thusa zwone hezwi lu kha muroho lu a nyaga u ya fhasi fhasi ngei lu senyana lu crispy vhodzi zwi kone u shuma zwavhuḓi so guys ri khatsho zwa zwino nga hetsho tshifhinga ndi ri mfana wanga a ri shele sobo tsho vhibva hezwi zwithu ri na maistromo ri na beni ndi stoko guys a maistromo ni a zwi ḓivha ndi iṅwe sobo ine nda i funa nga maanḓa i ṱangana na maṱamaṱisi na dzi nyala na zwoṱhe zwoṱhe na dzi kherotsi nṋe nda ri mfana wanga a ri shele mafhungo a dzi a dzi sobo zwa zwino then ri kone u vhona zwa uri ri khou fhedzisa zwibodo zwashu hezwi ndi zwibodo zwa 2024 guys ri khou ḓiphina nga maanḓa um ndi hezwo vhunzhi ha vhathu vho expecta dzi ṋama dzo fhambananaho mara zwino ri mfano anga a ro zwibodo hu khou ṱoḓea sobo zwino mfano anga a ri shele maḓi kana sobo ri vhone zwa uri zwithu zwashu zwi khou bibva nga nḓila yavhuḓi so guys sobo yashu kheyi ndi mushroom ya yeah. vanorox guys ngetsho tshifhinga ro fara na beni ndi beni ndi dr duda ndi wa muda ndi ndi wa mudwa ndi wa kaino beni beni mulaudzi ndi dr duda da ah, ro fara beni guys ni a zwi ḓivha zwa uri beni tshi a ḓifhelela nga maanḓa ndi tshisitoko tshisitoko guys ko ḓi ya maḓinyana there thome ri shelele maḓinyana ri pfhe zwa uri zwithu zwine zwi khou ya gai la so guys ya yeah. uh, arali ni khou ḓo vhona video hedzinoni na dziṅwe nzhinzhi please subscribe to our youtube channel is v pride multimedia studio on youtube and follow us on, on, on all platforms or social media platforms facebook twitter mini mini na zwoṱhe zwoṱhe so guys eh, ri khou bika zwa zwino ri khou bika zwa zwino guys ri vhonisa uri zwithu bodo zwashu zwi khou ya hone ha hu si kale ra thoma u ḽafho zwino guys ndi kolo zwi pfha na nṋe zwo ri hai mufana wanga a u kubekele kunoni kunoni ene a ah, mufana wanga uri mani thoma ndi thetshele nyana ndi ri yo mufana wanga khezwo khezwo khezwo khezwo a ah, ndi zwibodo zwa zwino hezwo zwino hezwo ndi zwibodo zwine zwa khou pfhapfhama guys kha vhele mufana wanga reile nṋe ndo to neta badi mufana wanga a fanela u ambara a songo lwala zwo fhela zwine ra khou avha ri khou funa u ḽa zwa zwino ri vhone zwa uri hei ri thoma thoma hani ha ḓo tou vhona u naka na vhana vhashu guys hezwi zwibodo ni zwi wana fhedzi venḓa ahuna huṅwe fhethu hune na nga zwi wana hone ende hezwi zwibodo zwi ḽiwa nga vhanna ni nga si vhone zwi khou ḽiwa nga vhafumakadzi. ndi zwibodo zwa vhanna hezwinoni ha hafha na vhuyi kha u ḓo vhona muroho u nakelela hone kha u ḓo vhona dzi chicken cables dzewe dza nakelela ngayo a to zwi pfha zwori hafhanoni ne na phiriphiri khe phiriphiri ringo zwi vhona musi dzo nakelela hani guys so phiriphiri hedzinoni ya ndi khou tshuwa nga maanḓa mara anyway ra thoma ndi thetshelele ndi pfhe zwori zwavhuḓi vhuḓi zwithu zwi khou ri zwi khou ri mini zwi khou ri mini yo beautiful man. ah this food is delicious bro i can tell you can tell so guys zwibodwa zwashu zwo fhela zwa zwino ro baḓa mametheni ri koḓo ḽa ri thetshele ri pfhe zwo ri hish ah ḓo to vhona eish yani so guys ri kha zwibodwa zwashu ri khou ḽa ah zwi khou ḓifha luṅwe zwibodwa mavhana vhashu ḓo to vhona na vhana vhashu ጥሩ ነው መባ ndi nga ṱangana brayer nga na vhana vhashu hapfi khou ṱoḓea maḓi nda ri songo wara maḓi a hone tsini hafhononi khou itiwa nga so eish a reile a ri vhone khaṱakhaṱa ni a zwi ḓivha ndi kha vhanna branga ni kha vhanna ri khou to khaṱakhaṱa iṅwe serious nga maanḓa ri pfhe zwo ri zwiḽiwa zwo ri mini zwavhuḓi vhuḓi eish ha bi ngeyo nḓila ri khou pfha Ei, é, a kuthe mathi, a kuthe mathi. Ei, kuthe mathi. Sipiripiri tshi khou dia zwithu zwa serious nga maanḓa ni a zwi ḓivha gai sipiripiri ri thusa nga maanḓa kha dzi vitamin b one b two b three ya dovha ya ri thusa hafhu ngauri ri bve mafhungoni a vhathu guys so ri khou ḽa da mbinzhi anga i ri piripiri i ḓo ine khou dia ngayo thi heyi a hi nga a zwi khou ita kadzi na luthihi so nda ri ha mufana wanga a ri konḓelele a ri ḽe a ri ḽe a ri ḽe mara zwiḽiwa zwi khou ḓifha luṅwesa guys ndi zwiboda zwa twenty twenty four yo ha ḓo ḓifhesa badi ho ṅwaha ri khou tou zwi vhona zwo ri ro vula zwavhuḓi badi nga zwibodo zwo funzeaho zwibodo zwo yaho howard university a hayi vhana ndi zwibodo zwa makhulu ndi zwibodo zwa nyamuka maḓi na masindi so guys a ri dze phanḓa ri vhone zwa uri ri khou ḽa nga nḓila ḓe yo kuḽele kwa vhuḓi badi kha musi wana ye a i fara a isa tshigoḓeloni a imisela nṱha yanga i kho nyana a i fara a imisa ara ya mulomoni founu yanga uri haya ya zwa zwino kho ḓea uri ndi ye T_O i khou ya toilet thi ḓivhi zwa khou ya kha ifhio mara kha iḽa kho dzhena kha ya fhasi nḓila ya mufana wanga songo wara ndi zwibodo.